Abanto bara nyamboga nebwate abana abaito. Abachubuti ka borantabu nabayabori bagasasaba ya botuko. Nabo abana batatenia engocha saa nane. Bono saa nane ng'ai okoru? Mokwire pi ogwaku mpaka saa nane? Korengereria Imotebigwe amang'e, inche tingotwara amang'e. Eriogi eriane ngoikaneria amagega aria. Asante. Ritang'ani mbakere buya ase ogotiga chigasi chiaino gocha ase ebaraza yane. Okwo nogwancha okuya. Ng'a igo naende ndiri ng'a torigeti ng'a konango naintwe ekenyoro giaito nkiabe ekiya, tonyore omorembe. Bono totarachaka gokwana, ning'ani ndabategerera. Tokomanya ng'a mambing'o bakarigereretie ebaye magatiga emiche eye, oyo bweka nere oralaoche ebaye, gose ejirani yao nere egochia koba attacked next. Bono as'engencho y'eyio. Ekiagera torabeigwe inwe abanto abanyamboga obomaene, nimobwate omochanto, gose mbuya more.
Inche ase engencho ntari buya om- nimbwate amatoke are ase emete eye korwa maate, bono nairabu. Omonto ogacha rituko erimo agatwa atato, rimo.

Mogambi, egento ngogotebi narorire omogoko enkoro yane, ebarasa, gotorentire ebarasa korwa kare, ebarasa ngokwana yarenge na abanto b'amang'ana na amagoso ng'ai akorwa ere ng'ai amagoso akobera, mbane. Omogaka akang'a oboremo, akang'a na ekaagwa, agancha ebigaando gande osimeke echae. Bono echaye inga chingasimeka chinsiaga ngocha nanyore chiachuru ngochia koboria, ngoitwa maino mono timbwati obogima obo ng'a inkoira oborimo obo nkobatigera ande inche ndigwo oo nki banya gonchandera eh, nimbwate abanto nimbwate abanto timbwati timbwati banto bono iga nkorera naki bagotiga narakwa.

Lakini bansumbuire, bansumbuire kera engaki. Ebagochakera chingoko, bairire chingoko buna abanto babwate engoko nyomba nonya. Eh, bakoiba. Eh, ebinto nonya na ebinto nyomba osigotika nonya na esimi nyomba, bakoiya. Bono abana abwo nkorengereria babange moba abarwenu,
gose omorwaire aye akwambokera. Omorwaire akwambokera, ekero otakoreti obochenu bw'o omorwaire akwambokera, naende ambokera mpaka oyo otabwati mochango. Ritang'ani richogu, abanto mbarabase kobwati richogu. Richogu ritang'ani, gokoragera ng'ai ogochia? Monto naro tari gochichoa? Lakini ng'a mbabwati choo, ebitutu babwate, bagokengana. Gose ekero biasinyire ogenda emete y'abande ime. Egento gia kabere, amarwaire. Amarwaire naro aya arambe amenyerete kera omonto. Omorweri nare Yesu karia, omorweri nare gotebia gose gokoereka ase okore. Ekero twanyorire onye Yesu karia ao ase nabarwere mbwate nyomba. Ekero ngogopima nkonye pressure yao keetaneti ekerengo, nagotoma nyagitari. Ekero nagotoma nyama ogende nyagitari origereria, nore oborwere obwo bwamentire, oborwere bwa pressure. nesukari tari ogwancha kwao, aye genda bonye gokanywa orore gose nonye gosukia amato. Omonto konyara atabwati choo, okomotebia, omotebia gaki ondetere emeto ng'agache echisironge abanene, omonto oyio akobwate, omonyagitari naro aa, koreng'ina ere nambwatisi. Naende oyonde nare aa, ere okania eritari Mechoko, ase engencho tabwati ase amenyete. Nabo amenyete, lakini agokani igo iga tomenyeti oo, tokori Machoko. Bono inche korigereria, inche ng'a ng'ai togosoera omogati ng'aki oratokonye. Totorete Rocks tokwane nomonyagitari obatenerete muna omonyagitari iga iga tore nache naki togoteka kegosinya nabo togotumeka chinguru mwaka chiochiremo. Sawa, riamana. Cho nabo.
Lakini buna mwekansa ense iga mobwate chiobomaene. Egento eki nyamboga this era inwe monto tobwati echo. Bono toigwanane iga. Onye tobwati echo gokorwa genda otware omoroberio ng'a naki okorema echo eye yao. Obomaene korakwame ng'a nkwarema amagogo akobora ogoteka ase echuo eye, tebi omonyagitari oria atotebi torigie amagogo aito kwa, onye gagokobora. Aye rema okoborwa amagogo ototebi tokorigeria amagogo. Toigwananeti igo? eh, nobokong'u boria tobwate. Eh, Kambagwa, moigwa amang'ana tobwate, ebirero tobwate, erinde naintwe tokonyeke. Inche nabo areganiri, inche na omotureti bw'ekenyoro kia Nyamboga, eh, tokobwaterera na Esther, eh, Esther nanyore Esther barigete.

Mbuya more mwensi. Mbuya more naende. Osunkerete goka mogechiri mono. Moko mokogechwa ekero twachire aiga ekero twachire aa amang'ana namaya tobwate nainwe nainwe mototebie amaya. Inche ase amarieta a Festus erinde mageri ndoigwe man. Ruka nyimbo B. Naende
egitwacha are aro motebe ekeene aria morasiboke nigo agochi kworokia ng'a oria okwerete aria gose oyo akoreterere. Toigwanaine gose? Toigwanaine? Moses ongeri. Ng'o ota.